di nkɔmmɔ. Odumgya adwumayɛkuo no, yɛne ɔmo ɛba abɛdi nkɔmmɔ. Nanso yɛ mehuu video bi na akoa bi sɛ yɛakɔ akɔbo no, kyerɛ sɛ ɛboro ɔmo aboro nyɛ boro ketewa. Ne nyinaa ne sɛ ɔkɔɔ sɛ ɔkɔ akɔdum gya, yɛhyɛ ɔmo ama ntɛm. Na ɛwɔ sɛ yɛtumi boro wɔn. It has become some kind of cliche in this country a ɛmmoa. But ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛhunu fayafoɔ, ɔmo adwuma ankasa. pɔtee ne deɛn. Mede ka ka kyerɛ wo sɛ eh, wobɛduru baabi no, in fact, wobɛhu obi a yɛ sɛ obi yɛaba bɛkye obi. Apolisifoɔ atumi kyi nipa. Polisifoɔ agya ahye yɛayɛ investigation. Investigation na ɛhyɛ polisifoɔ to na ɛhyehyɛ ɔmo a hyɛ fayafoɔ to ɔmo fa mma ne yɛhunu deɛ nti a ɛma agya no baeɛ ne toro kaa yɛ sɛ agye sɛ wɔaaplae na bebree. Ɛnti ɛnɛ yɛba bɛdi nkɔmmɔ ahwɛ wɔn adwuma no pɔtee sɛnea ɛseteɛ ne ɛkɔ. ADO one, Solomon Frimpong yɛ in charge of PR ɛna TYC of the investigation department ɛwɔ Madina fire station. Yɛne no ɛdi nkɔmmɔ. Agya Frimpong.

Mm, nti a, a, a, mo, moahunu season bi mu a, ɛɛ, mobɛka sɛ, Bosome wura mu nyinaa obiara biribia nhyɛ da nhyee.
Um, nokwasɛm ni, ansa na mɛdi kan aka ho asɛm, mepɛ sɛ mede ho kwan no da mo management ase, mm. that's new TV ne mm. New FM ase ho kwan a mode ama yɛ na masa nso de ho kwan no nso ada eh, mo tiefoɔ nso ase ɛsiane sɛ tiefoɔ nni hɔ a mɛtumi aka sɛ eh, yɛn nso yɛnni hɔ as a station mm. ɛna mɛsa nso de ho kwan no ada me chief fire officer eh, CFO Daniela Mausi Into ɛne me regional fire officer ɛne me station Municipal Fire Officer ase. Um, sɛnea obisaeɛ no, um, nokwasɛm nie, ensii da sɛ bosome mu a na egya ntɔɔ baabiara, ensii da. Ensii da Ensii da. sɛ yɛbɛnya bosome, sɛ yɛn nyinaa yɛahwɛ yɛn ho yie nti egya, egya ntɔ baabiara. Nokwasɛm sɛ, as far as I know no, yɛn yɛwɔ Madina fire station mm -hmm. na ɛnyɛ dɛn a wohu sɛ agya no yɛka gya a yɛ na yɛde adwene kɔbu obi fie mm -hmm. anaasɛ bi a adwumakuo bi mu mm -hmm. nanso yɛwɔ electric poles a ɛtɔ bi a nhoma no tumi keka si ani a mhm. ɛma agya ɛtom mm. menhaha m'ani koraa bɛyɛ na wɔtwetwe mu yɛa ne na wɔtwe yɛa yɛakokɔkokɔ bi ahorow Aha, wowɔ hɔ a ayɛ sɛ agya atɔ pɔw yi mu. Aha, nti mɛtumi aka sɛ, sɛ ɛnyɛ fie mu mpo na ɛbɛsi, ɛnyɛ dɛn ara a mframa a ɛbɔ ne adeade no tumi ka poles bi mu ma agya tumi tɔ mu. Ɛtɔ mu. Ɛsɛ sɛ yɛkɔ kɔdi ho dwuma. Yeah.
Ɛnɛ ma yɛnhwɛ, yɛka odumgya adwumayɛkuo no. mo a moyɛ adwuma wɔ mu a, ɛɛ, mo adwuma pɔtee ne deɛn?
Yoo, meda ase ne w'asɛmmisa. Ɛɛ, Ghana National Fire Service, yɛyɛ agency baako a yɛwɔ Ministry of Interior, na ayɛ sɛ asoɛeɛ a ɛhwɛ afisɛm so. Na yɛn adwuma ankasa a yɛyɛ no, deɛ Borɔfo mu yɛbɛka no sɛ yɛn objective no is to prevent. and manage undesired fires. Ahaa. Ɛno ne objective. Nanso, mɛtumi aka sɛ, saa dwuma a yɛdi yi no, ebi ka ho a ɛma yɛn dwuma no dɔɔso pa ara, na ɛno na ɛnnɛ mepɛ sɛ mede ho kwan bobɔ nneɛma ahorow a yɛyɛ a yɛbɛboa atiefoɔ ma wɔahu sɛ, sɛ yɛka fire service a, ɛnyɛ gya dum nko ara. ɛyɛ nneɛma bebree. Saa, nnoɔma be, nnoɔma bi ka ho. Saa pɛpɛɛpɛ.
Nti, nea edi kan koraa no, Ghana National Fire Service, yɛ organise public education program. Aha, nti yɛwɔ department a yɛtu wɔn si hɔ a, yɛkɔ mmeae mmeae ahorow a ɛhyɛ yɛn ase. Nti te sɛ yɛn a yɛwɔ Madina ha no, Yɛkɔ mmeae bi te sɛ Kwabenya, yɛkɔ beae bi te sɛ Ayimansa, Bokobi, ne Agbogba, ne mmorɔno ahorow a atwa yɛn ho ahyia mhm. kɔyɛ public education. Ebi koraa ne wɔafidie a mode ama yɛ te so yi. Mhm. Ɛyɛ public education. Na wobɛbisa sɛ public education no, ne tirimpɔn ne sɛ? Ne tirimpɔn ne sɛ yɛbɛboa afoforɔ ama wɔahu nsunsuanso a agya ɛde brɛ adesamma. Na afei nso so, sɛ agya si wɔ beae a wɔwɔ a, yɛboa wɔn ma wɔhu nneɛma a wɔbɛtumi ayɛ na wɔatumi afaete saa agya no ansa mpo na fire service yɛn nso yɛtu anamɔ aduru hɔ na yɛatumi abɛboa wɔn. Nti yɛyɛ public education paa. Nti me ne wo kasa yi, yɛtu nnipa bebree a wɔwɔ yɛn station. a ebinom wɔ market ahorow a wɔne market women ne eh, lorry stations ahorow drivers. Wɔn sɛ drivers no bebree wɔ hɔnom a mhm. ebinom nni fire extinguishers. Mhm. Nti no yɛbɔ mmɔden ara ne wɔn nya kasakyerɛ kyerɛkyerɛ wɔn. Nti yɛ public education no ne yɛ baako. Mhm. Ɛsiane sɛ yɛn nyinaa nim sɛ Ɛɛm, sɛ yɛtumi boa edukati amanfoɔ a, ɛma egya a esisi no so tumi te. Nti ɛno yɛ baako. Afei nea ɛtɔ so mmienu ne sɛ, yɛ provide technical service or advice for building plans. Nti woba fire service a, yɛwɔ wɔnom a wɔahyɛ da akwadare wɔ ɛɛm, building, building ho. Ɛno nti. Wohu sɛ, sɛ wokɔ yɛn assemblies ahorow a, ansa na obi bɛyɛ project bi no, ɛsɛ sɛ onya permit. Permit no a wobenya no, ɛno na ɛbɛboa ama wɔatumi asi dan a wɔresi no. Wokɔ these assemblies a, wɔwɔ committees bi a wɔfrɛ no sɛ sub-technical committees. Wɔtena ase, na wɔde wo building plan aba, na wɔahwɛ wo building plan no sɛ, okay, dan yi wobesi wɔ he? nni kwan mu, dan wei sei ne sei ne sei ne sei, na kɔmitii no fire service ka ho. Nti yɛtena wo plan no so a, yɛhwɛ dan a wopɛ sɛ wosi. Dan a wopɛ sɛ wosi no, wo exit point wɔ he, wo entry point wɔ he, sɛ biribi si a, okay, hefa na wobɛtumi afa? Ɛhefa na wubetumi de wo mpoma no ahwehwɛ a ɛbɛboa wo? Ɛɛm, aha, wubetumi ainstɔle fire extinguisher wɔ ha. Enti we give all these advice. Enti before sɛ yɛbɛ approve permit bi for buildings anaa structures no, fire service fo yɛdi mu akoten. Enti wɔ assemblies bi wɔ hɔ a, almost every week biara yɛwɔ hɔ a yɛhwɛ ɛ add to the technical advice. Ɛtɔ bi koraa a yɛ kɔ kɔ yɛ inspection of those structures na ɛbɛyɛ yɛbɛhu sɛ nea ɛwɔ paper no so no saa pɛpɛɛpɛ ɛna nipa a ɔ ɔpɛ sɛ ɔyɛ saa structure no ɔpɛ sɛ ɔde ɛhaa. But but the the where the challenge really lies ɛyɛ especially i sɛ yɛ focus wɔ no ɔmo a ɔmo pɛ permit asi dan no a ekurom ha. wɔde permit no to mu sɛ yɛmma no permit na ɛsɛ sɛ bɛyɛ two years koraa mpo na ɔnnya annya permit and so people go ahead after putting in the request for the permit na ɛsiane sɛ ɛmmaeɛ na ɔno nso pɛ ne ntɛm nti ɔbɛwie na ansa permit no bɛba na wasi dan no awie nti dɛ as to whether ne structure no or the plan no has been approved by fire service mu sɛ oh plan wei deɛ anka wɔyi mpoma no to ha anka bɛboa anka ɔde gate baako to ha anka bɛboa ɛsane sɛ mo delay that process for bɛyɛ two years no nti no ansa na wobɛyɛ w'adwene sɛ wo approve anaa do an amendment to the plan no saa tam no wasi dan no awie nti You will give the advice but that advice does not reflect on the ground. I don't know sɛ wohunu saa adeɛ no a.
Ɛɛm, nokwasɛm nie, mɛtumi aka sɛ ɛtɔ da bi a deɛ wokaeɛ no tumi ba mu saa. Sɛ wokɔ assemblies no a, ɛɛm, ɛtɔ bi a ɛyɛ a na delay kakra tumi ba. Delay ba mu, nyɛ kakra.
Delay ba mu. Menim obi a ɔde ne, in fact, Under the erstwhile administration, wɔde, in twenty twenty na wɔde no application to mu for a permit, up to now permit no yɛmmaɛ, nso ɛdan no waduru fi. Ɛyɛ ɛyɛ challenge bi a mɛtumi aka sɛ um, some of the um, assemblies are facing. Mm. Wohu sɛ yɛn no fire service we add up to mm -hmm. the team. Yes. Nti um, these challenges no. Assemblies no hu some of these challenges nti mennim koraa. Menim Assemblies no bi wɔ hɔ a seesei no wɔresesa wɔn nsa ano kakra. Nneɛma a ɛma delay ba no seesei no wɔretu ho anammɔn. Gone were the days a na um, o structural drawings ne wei ne nyinaa no na ne nyinaa yɛ paperwork paperwork paperwork paperwork nti ɛtɔ da bi a yɛhwehwɛ wei yi koraa ma wo koraa no yɛ ana ayɛ den kakra but seesie a no ebinom eh, anaasɛ mɛtumi aka sɛ ebinom o transition akɔ the digital way digital way a seesie ɛma ɛkɔ ntɛm nti me me personally menim ebinom a wɔn mhm. permit no ɛnni more than the 90 days okay. but wɔn atumi ago through process no ɛtɔ da bi nso ebinom nso ɛpɛ ntɛm ayɛ ɔmo project no nti no bohu sɛ ɔbɛyɛ but um, yɛ a na yɛn nso yɛtumi tu anamo ɛkɔ grounds ɛkɔhwɛ sɛ well uh, adeɛ a woyɛ yi ɛbɛboa anaa ɛmmoa aha nti yɛyɛ so yɛ try yɛ proactive okay. so that we can get to the grounds because ɛbɛyɛ den sɛ wobɛsi structure no nyinaa wie na afei ɛɛ aka sɛ yɛwei yɛwei yɛwei yɛwei yɛwei aha nti no Ɛtɔ da bi a yɛyɛ, we try to be proactive sɛnea ɛbɛyɛ a what is best for the person who is mm-hmm. undertaking that project no. Nipa no etimi.
Can the person also decide and say, okay, um, I'll bypass the assembly, for example. Menim sɛ ɔmo bɛkyɛ. Enti, but I'm looking for my safety. Prevention, they say, is better than cure. Enti, I will bring my plan to fire service. Monhwɛ mu ma me, na mo advise me. Can there be that situation?
Yɛhwɛ existing structures deɛ a, nka nokwasɛm nie. Ɛsɛ sɛ eh, ɛpaase through the assembly. But sɛnea wokaeɛ no, eh, there's nothing wrong if ebi a mekɔ submit me drawings wɔ eh, assembly no ma bɛn fire service na me- bɛbisa me sɛ o biribi sei na mede kɔ Mesrɛ mo aa, mogye di sɛ all the safety measures I need to put in place no, mayɛ ana? There's nothing wrong if wɔakyerɛ nipa no sɛ sei ne sei ne sei. Because at the end of the day no, kɔ na ɛkɔ assembly hɔ no, yɛkɔ na yɛasan ahwɛ sɛ all the right things have been done. Ɛda no anaa? Mhm. Nti there's nothing wrong sɛ obi tu anamɔ a ɛte saa. Aha, ebia nipa no feele sɛ. ɛbɛ delay but yɛnim sɛ the right procedure is there sɛ fa assembly assembly no so nobody can walk straight to fire service say sɛ I am applying for a fire certificate form ebi am I structure but agye sɛ makɔ through the assembly no. Um,
sɛnea me nsɛ medi kan aka sɛ safety ɛho asɛm deɛ ɛho hia paa nti obi wɔ hɔ a obi wɔ Obi nim obi a ɔwɔ fire service a ɔwɔ department a ɛhwɛ biribi a ɛte saa ase. Wohu sɛ biribiara nsi ho kwan anaasɛ mfomso biara nni ho sɛ ɔde ne structure no bɛkyerɛ fire service personnel no a wakwadare wɔ biribi a ɛte saa mu. Yes. Na watu no fo on sɛnea wa. Ɔwɔ sɛ ɔkɔ ɔfa.
Ahaa because at the end of the day no what are we trying to prevent we we are trying to prevent esiane ahorow a ebetumi esisi Ɛbɛtumi asi. ahaa nti if we are helping the person to do the right thing mfomso nyɛ dɛ. But I I I want us to answer that question sɛ. Is there that situation that somebody can apply for a fire certificate right without going through the assembly ana sɛ bi a me sɛ mete hɔ yi I can walk to maybe the regional fire command anaasɛ bi a the district fire command and say oh ebi a I have this structure already masi kora wie but I want you to come and inspect and give me fire certificate to that effect is it possible. Okay.
Nti aha na term foforɔ ɛyɛ abɛ mu. Mm. Wobɔ fire certificate. Yes.
Um,
nokwasɛm mu nie deɛ medi kan kaeɛ no mm. wohu sɛ yɛ building permit no sɛ obi pɛ permit a or go through the assembly structures ahaa but yɛwɔ certificate no nso so a sɛ wohwɛ jurisdiction a wowɔ no ahaa sɛ bi a yɛma no sɛ yɛ commercial structure yes ɛna ɛwɔ put in place a um, te sɛ nipa no wɔ kwabenya ha a kwabenya hyɛ madina ase nti ɔba station no a, station no department wɔ hɔ a wɔn na wɔhwɛ um, saa aspect no certificate no mm-hmm. nti ɔba hɔ nom a na wɔahwɛ ne plans no ne plan no na wɔn atu no fo mm. ɛwɔ nneɛma ahorow ho na wɔn akɔ ayɛ inspection nyinaa etumi aboa na ma wɔtumi secure the process of getting a certificate mm. aha nti eh, saa dwumadie no nso wɔ hɔ A, sɛ woreyɛ project bi saa a, wode wo wo wo plans no bɛkyerɛ. Ɛbɛba.
Aha, ɛbɛba um, yɛn safety department. Mm. Wɔn na wɔn hwɛ biribi a ɛte saa so. Mm. Aha, under our jurisdiction. Okay. Na yɛtumi di ho dwuma. Okay, so that is when it comes to. Uh, the the building and its plan. But for for for the experience you've gathered so far, um, the Ekoso Assembly, hono, ɛyɛ more kyɛ wɔn a wɔn walk to their office na na like those who go through the assembly submit their their plans through the assembly a wɔn city on the committee to as it were review the plan na na advice accordingly no ɛno dɔɔso nkyɛn wɔn a wɔn walk straight to their office ɛsɛ ebi a ɛɛ hwɛ anaadeɛ yi ma me na ɛma me approval na me nkonkosi me dan. Menua, meda ase. Ɛm sɛ Nea adu yi deɛ statistics kakra abem. Oh dabi me me I'm I'm just asking whether or not sɛ eh, mo a mo kɔ hɔ no, wɔn sɛ assembly deɛ no because normally everybody who want to be go through the assembly ebi a me kɔ me kɔ akɔ nya permit and the permit I don't know sɛ permit no fire advice is embedded in the permit right.

Enti nipa no does not need to go and say oh eh mepɛ fire certificate ɛwɔ sɛ mekɔ fa assembly no so ansa I can walk to Medina fire command and say this is my structure and I need certificate to that effect. Yes, ɛsiane sɛ ɛɛm berɛ a wanya certificate no ɛno nso added up to the permit process. Wohu Okay. sɛ permit process no um, there are a lot of documents that are checked.

the documents that is required mm. aha nti mm. for such a person no waba a ya yakɔyɛ eh, inspection ahorow ɛsɛ ɛyɛ na yɛdi ho dwuma ama wo as a station mm -hmm. na ya provide ama wo na aade up to document no ɛyɛ biribi a ɛsɛ sɛ ɛma mm. so wode kan ka on the public education yeah. creating the awareness yeah. from time immemorial mo hyɛ ase sɛ moyɛ this education ne adeadeɛ by experience ayɛ adwuma? Has has it reflect has the education reflect on the ground?
Okay, meda ase bebree. Mɛtumi aka sɛ ɛyɛ adwuma paa. Nea nti a meka saa ne sɛ, yɛn public education no a yɛyɛ no, mm-hmm. we are not only using the in-person approach. Okay.
Yɛwɔ um, yɛ social media handles a yɛ educate because ɛnɛ no education no dodoɔ no ara kora mpo no ɛnya berɛ nanso so dodoɔ no ara wɔ berɛ wɔ social media so mm -hmm. nti yɛ bɔ mmɔden ara kyerɛkyerɛ nkɔfoɔ wɔ social media so mm -hmm. ɛde ka ho aha there, there, there have been instances a ɛsan education a yɛde ama nkɔfoɔ nti no wɔatumi a handle fires no at the initial stage stages because as part of the education no yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ eh, fire extinguisher sɛ yɛn educate wɔn kyerɛ wɔ how a yɛ use no how a yɛnya akokoduro use these fire extinguishers a Ɛyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi a tackle fires no at the initial stage. Mm -hmm. Nti through our education no, ebinom bɛtumi ehu ha a wɔn bɛyi su fire extinguishers no mm. while they call for uh, our support and I said our assistance. Mm. Uh -huh. Nti there's been bi wɔ hɔ kɔ a yɛtumi kɔ Yɛ bɛ akɔduru no ebia na ɛyɛ vehicle ahaa yakyerɛ nipa no ama no ahu sɛ wo agya no ebia wo drive no ɛfiri wo bonnet mu na ɛba ɛyɛ sɛ woyɛ dɛn wo pull over wo parke na wo wɔ fire extinguisher na wo wɔ nneɛma quickly na ɛyɛ sɛ opie yɛ na yɛ education yɛde boa nkɔfoɔ ɛne sɛ Sɛ worebɛ wo wo wo wo wo worefighte gya bi a ɛte saa a, na wo wokura extinguisher a, mistake a ayɛ a bebree yɛ no sɛ mubue
Bonnet no so. bonnet no so. Na sɛn na obehu gya no de agu mu? Ahaa, asɛm ne sɛ, bea a wobue so no, ɛ, egya, ɛ, nneɛma mmiɛnsa na ɛ, ɛ, ɛ, ɛka bom ma etumi ɛkɔ so Ɛsɔ.
ɛsɔ anaa ɛdɛ.
Heat fu wɔ oxygen. Enti bie no a wobie so no, woama oxygen kwan ama abɛ sɔpɔte the burning process no. Enti biribi a ɛte saa no, yɛkyerɛkyerɛ wɔn ma wɔhu sɛ, wohu sɛ cars bebree no, ɛwɔ anim, anim hɔ no yɛwɔ ntokontokuo bi wɔ hɔ a, aha, nti sɛ gya no firi hɔ reba a, wotumi di kan ayi su ayi no, a apply fire extinguisher no wɔ hɔ mɔɔ, na afei ɛsɔprɛse. gya no to a level nti ɛbɛduru baabi no sɛ fire service foɔ no abɛduru hɔ a yɛtumi assist quickly sɛ mpo yɛmmɛduru hɔ mpo a action no a wo take yei no aboa ma gya no anka ɛyɛ sɛ consume car no nyinaa no ayɛ dɛ aba fam nti this is just one of the instances a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ education a yɛde ma afoforɔ no ɛyɛ a ɛyɛ adwuma paa ɛtɔ bi nso ebinom deɛ yɛ ehu wohu sɛ agya no eyi ne ti saa no a, ebi wɔ hɔ a ɛmfa ho sɛ wɔaeducate no no, tobia ehu nko ara nti na nea wasua nyinaa no, na ɛkɔ.
Nti some of these people, we still make the effort to go to them and help them to uh, get that boldness okay. they need. Yeah. Nti, in the public education, that is one. Going into the, the, the, the, you know, advisory when it comes to

sɛ emergency ma no susu nna so sɛ emergency bi si a montumi mfa nnyɛ adwuma a quickly no as a fire personnel no I need to do what let you know and offer the technical advice you need on eh, mo eh, fire extinguisher no Okay. nti yɛkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ eh, mu sɛ fire extinguisher- extinguisher egu ahorow nti yɛboa nkurɔfoɔ ma ɔmo hu Emu biara no baabi a ɛsɛ sɛ yɛde hyɛ biribi a how a duration a edi ne how a yɛbɛtumi akyɛke ahwɛ sɛ extinguish a na ɛsi in good shape aha nti all these uh, pieces of advice no yɛɔfa yɛbɛyɛ a um, every time biara no you are well prepared sɛ emergency bi si a you can handle uh, so uh, the various uh, commercial buildings and offices ne nyinaa biribi a extinguisher wɔ biara no ɛwɔfa uh, this technical advice okay ɛna deɛ wɔn yɛ mu eh, because extinguisher no deɛ ebi nso deɛ ɛyɛ dɛko wɔ mo office ɔn sɛ ɛbobɔ bobɔ bobɔ but Wo pam agyantom sisi a wo bɛ mia na afei a lɔko. Ahaa nti no ɛno nti na mpɛn pii no yɛ kyerɛ wo neɛ wo nso ɛsɛ sɛ wo hwɛ wo ho ahaa mɛtumi a deɛ ɛma sɛ dry powder sei ahaa sɛ ɛɛ ɛwɔ ɛwɔ gauge bi wɔ hɔ a mpɛn pii no ɛsɛ wo de w'ani hwɛ na wo hu baabi ɛda ahaa sɛ ɛda green no mu a ɛkyɛ sɛ It's in good condition a mm. bisi a ɛwɔ mu a yɛbɛkyerɛ ama wohu sɛ daabi ɛwɔ mu ahwɛ sɛ wohu sɛ afɔlifo green no akɔtɔ aseɛ hɔ anaa aba soro na ɛda red no mu a ɛno nso wɔ ne ɛkyerɛ mm. nti wei nyinaa yɛ adeɛ ɛkyerɛkyerɛ na powder no sɛ ɛde dum gya biara ho because nka ne mekae baabi a na mmɔɔ no agye sɛ gya bi ansi pole so gya koraa a yɛbɛfa no yɛ mmie agu so a ɛtumi dum gya biara Nti wei yɛ another topic a. No wei deɛ mede bɛfɛ mu because mebisa sɛ ɛtumi dum gya bi a because sɛ mete hɔ yi mhm. sɛ gya bi apue wɔ ha sɛ ɛyɛ paper gya sɛ ɛyɛ light gya sɛ ɛyɛ gas gya extinguisher wɔ hɔ a obi nkɔhwɛ sɛ ɔn wei deɛ ɛnum light gya o o yɛbɛfa mia mhm. sɛ mbisa sɛ powder no ɛtumi dum gya bi a. Eh, nti Edum gya bebree. Mm. But dodoɔ naa.
Dodoɔ naa bɛ nyɛ.
Ba deɛ ebesi wɔ yɛ fie no deɛ ebetumi edum. Saa pɛpɛɛpɛ. Okay. Saa pɛpɛɛpɛ. Okay.
Ɛne yɛ offices ahodoɔ. Saa pɛpɛɛpɛ. Mo. Eh, nti fourth one no so yɛ deɛ ɔyɛ. Fourth one no yɛ yɛ yɛ coordination, ɛ advice on training of personnel. So sɛ yɛ wɔ nnwumakuo nnwumakuo ahorow bi wɔ hɔ a. Mm. Wɔn nso wɔwɔ wɔn safety department a ɔmo wɔ eh, ɔmo personal dze ɔmo etraini. Safety department ankasa ne ɛne yɛ mines mines foɔ na ɛyɛ ɔmo ani gye ho. Yeah. Ɔn.
Ahaa. Ɛyi yɛ friend sɛ wokɔ ɛyi commercial yɛ friend sɛ Bank of Ghana ɔmo building tɔ yi mu ɔmo Yeah. safety ne ɛbobɔ hɔ but yɛn nhyɛ da nfa nyɛ hwee saa. Yɛn nyinaa yɛ nim. Sɛ Ghana yɛn nyinaa bɛtumi di we can play the ostrich and put our heads under but the truth is that baabi a safety ni yɛ adwuma paa no yɛ construction site ɛne ɛyi yɛ friends and mines mines nim ɛna nipa tumi wuo but yɛ offices ahodoɔ ahodoɔ ne deɛ yɛbɛtumi de abɔ hɔ ɛna awo ba ha yɛ wei but ɛyɛ dako ɛyɛ dako ɛbobɔ hɔ kwa.
Ba no nokwasɛm ne sɛ aside mines yi a wɔka wɔn ho asɛm yi yɛwɔ ada institutions a mhm. wɔn nso wɔwɔ personnel sɛ wɔn wɔ safety department nti yɛn fa ne sɛ these institutions ne sɛ emergency bi si a normally no yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ training yɛ de saa nkɔfoɔ no go through training bi a ebetumi aboɔ wɔn ma wɔn. tackle those emergencies na ɛyɛ agye wɔn nsa mu a, quickly no, we also make sure we come as the mother um, uh, agency to assist mm. some of these ones. Nti no, yɛ ana bi wɔ hɔ a yɛkɔ um, those places na yɛ educate wɔn bi wɔ nso wɔn tumi ɛtrɔ brɛ yɛn sɛ ɛbi eh, abere aso sɛ ɛmu eh, yɛ yi nti yɛbɛba na mo train yɛ on that nti with these institutions na ɔmo ba ebinom koraa ba bɛyusu yɛn training school go through certain fire drills a ebetumi aboa ɔmo ahaa ma ɔmo atumi ahu how a ɔmo betumi a tackle fire emergencies nti these institutions no have these department there afei nso Ghana ha the next function a yɛ play yɛ. yɛ traini ne yɛ ɔganaize kɔfoɔ bi a yɛfrɛ wɔn sɛ fire volunteer squads. Mhm. Wohwɛ Ghana ha a, ɛnyɛ beaeɛ biara anaa community biara na fire service ɛwɔ. Mm. Aha. Enti no, yɛwɔ mmeaeɛ bi a yɛmfa no sɛ rural areas no, ebi a firi the nearest fire station koraa kɔ hɔ no, ebi a na ɛɛ more than eh, ten kilometers mm -hmm. aha nti those communities no nso no yɛtrani mmabun a ɛwɔ hɔ on how to tackle fires yɛtrani saafoɔ no na biribi sɛ asi a ɔmo atumi efuom gya efuom gya saa no aha mm.
atumi atackle no but we also liaise with them in a way as sɛ ebi a ɔmo aduru hɔ no ɔmo hu sɛ wei deɛ Ɛyɛ agye nsɛm a quickly no na ɔma frɛ whilst they attend to biribi a ɛte saa. Me mekae me nkwadaa berɛ mu no wɔn kyerɛ yɛn sɛ wɔn wode ɛbrɛ na afei yɛde ɛbo gyan saa ne ano ano ano ano no mekae paa. Nti wei nso yɛ dwuma a yɛdi. Ha yɛwɔ whole department for ɛno. Ɛyɛ saa adwuma no. Ɛyɛ saa adwuma no.
Ɛno nankyɛ nso no yɛ ɔfa rescue and evacuation services. to those who are trapped by fire ɛno na ghanafoɔ dodoɔ no ara yɛnim no mhm. aha but it comes with other emergency situations baasɛm sɛ other emergency situations no ɛno na mpɛn pii no eh, mɛtumi aka sɛ ghanafoɔ pii adwene ɛnni so other emergency situations no ebi yɛ te sɛ accident mhm. nti sɛ Vehicular accident besi a, ɛyɛ Ghana National Fire Service asɛdeɛ sɛ yɛduru hɔ na yɛhwɛ wɔn a wɔn ho aka. Ebinom wɔ hɔ a wɔatrape wɔ mu. Sɛ wɔahyɛ no nso a, sɛ accident si na nkurɔfoɔ atrape wɔ mu a, wobɛhu ara ne sɛ temamufoɔ no, ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ adwempa na wɔde rekɔ akɔboa nnipa ɛte saa nso wobɛhwɛ no na Ebia haw a ɛsɛ sɛ anka yeyi nnipa no firi mu no, yetumi twe nnipa no ara na afei ɛde ɔhaw mmom koraa na abrɛ nea ebia watrape ɔhyɛ kar no mu no. Nanso fire service yɛ, yɛatete yɛn ɔkwan bi so a yetumi twitwa kar no nnadeɛ no tumi yi nnipa no wɔ kwan a ɔbɛfele safe. Nti during accident situations no ɛyɛ adwuma paa yɛka one of the first people na ɛsɛ sɛ yɛwɔ hɔ na yɛ save situation no. Afei nso yɛwɔ flood sɛ nsu tɔ na ɛde nsuyiri ɛba mmeaeɛ mmeaeɛ nso so a ɛyɛ adwuma sɛ yɛbɔ mmɔden ara na yɛtumi rescue nnipa a ebi a nsuo pɛ sɛ ɛde wɔn kɔ anaasɛ nsuo ɛrefa wɔn. Nti aside fire Site accident, flood no. Ɛsan nso obi te sɛ building collapse. Sɛ. Sɛ ɛdan abu o. Ɛdan abu. Mm, ɛka time no a Melcom buu yɛ no. Ahaa.
Mm. Nti ɛno nso yɛ fire service adwuma mm. a yɛba a yɛbɔ mmɔden ahwɛ how a yɛbɛtumi ayefɛte.
Asɛ nsuo yiri deɛ. Nsuo sɛ nsuo yiri na sɛ gya mmaeɛ deɛ sɛ anka yɛ navyfoɔ adwuma wɔ na mo deɛ nsuo deɛ mo deɛ dɛn because mekae sɛ ɛyi yɛfrɛ no sɛ circle adeɛ yi ɛyɛ ɛyɛ fire service baa hɔ because na ɛyɛ nsuo ne ɛgya na sɛ sɛ ɛdi afra mm-hmm. but when it comes to sɛ nsuo afa sɛ bi a yɛ aspili dam yɛ aspili dam yi afa nkurɔfoɔ ne adeɛ firefoɔ deɛ anamo wɔ boat a mo ɛno so mo deɛ kɔ so
Enti ma menma wo a typical example, ɛne sɛ bere bi nsuo yiriiɛ, na sɛnea nsuo no yiri faeɛ no, baabi a na nkurɔfoɔ no wɔ a na nsuo no ayiri afa wɔn no, na ɛbɛhia sɛ obi duru hɔ na ɔtumi gye wɔn. Yɛwɔ akadeɛ wɔ hɔ a yɛde yɛ, ebi yɛ yɛn rescue lines, nti.
yɛtumi bɔ mmɔden ara de kɔ. Yɛwɔ rescuers no wɔ hɔ a wɔkɔ mm. a yɛde ahyɛ wɔn na yɛn nso yɛwɔ akyire a yɛma wɔn the support na wɔn mm. akɔ akɔ rescue nti wɔn sɛ wokɔ yɛ page no so yɛ videos bebree wɔ hɔ a wobɛhu sɛ yɛabɔ mmɔden ara rescue

Nti these flood emergencies no egyina mu dendeenden.
Afei nso so medi kan aka building collapse deda. Yebetumi nso aba sɛ yɛse obi atɔ well mu. Ahaa. Nti biribi a ɛte saa nso so no ɛyɛ yɛn na yɛkɔ ɛkɔ rescue. Sɛ ɛyɛ fie mu baabi biara a obi atɔ amena mu anaa well mu no. Mo ara mobɛkɔ mobɛsi mu akɔ akɔyi no aba. Yɛn na yɛkɔ.
ɛkɔ di saa adwuma no mm. nti yɛyɛ saa rescue no sɛ even mpo ɛyɛ aboa bi wɔaboa koraa na atɔ mu a mhm. ɛno nso yɛ fire service adwuma yɛbɛba aba abɛ rescue wɔaboa no mm. nkyɛn koraa ɛyɛ station baako a ɛwɔ amɔmɔle wɔkɔ rescue rescue obi m sɛ obi kraman a watɔ watɔ amenem watɔ amenem mm. they were able to rescue this dog alive ma obiara tumi ani tumi gyee. Nti ɛno nso ka adwuma ho. Nea edi hɔ bio nso yɛ wowa, bees. Sɛ nwowa abo nipa. A, wotumi hu sɛ tobi a wowa tumi te si baabi na wɔn agye hɔ nyinaa fa. Wohu sɛ yɛn adwuma no, yɛrebɔ mmɔden asɛvi lives. Nkyɛrɛ koraa, wɔ news mu metee sɛ Aggrey Memorial student baako, wowa abo no ma wafiri mu yayaaya. Nti sɛ wo wa te si baabi a, yɛyɛ fire service adwuma. Yɛkɔ, ɛkɔ, ɛkɔ rescue. Yɛwɔ akadeɛ ahoroɔ wɔ hɔ a yɛhyɛ de duru mmeaeɛ a ɛte saa. Yɛakɔ rescue nnipa a wɔwɔ saa ahodoɔ no mu. Ha. Nti ɛnyɛ, wohu sɛ ɛnyɛ gya nko ara na yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛbɛ mu. Flooding, accidents, eh, bee attack, and all those things ne nyinaa no yɛbɛ mu sɛ wowɔ wo fie mpo te sɛ ne yɛwɔ ha yi na wo dɔ woyɛ woyɛ a watrape waka wo mu ɛno nso yɛ ne ɛba bɛbie mm. but in, in this form yɛwɔ mu sɛ we are in modern Ghana sɛ nneɛma ɛresesa is there a situation a yɛwɔ technology bi a mo mo mo de mo invest into this this ɛyi te sɛ bi a ɛɛ mo kɔ baabi wɔn sɛ policefoɔ ɛne sogyafoɔ wɔn wɔ nkraman bi yɛ sɛ o wɔyɛ deɛ wɔde si yɛ nkraman tumi yɛ saa adwuma wei de have we have we gone that length as fire service. Okay.
Nti nipa biara deɛ biribiara no. na ɔkɔ anim. Ewiase dan na ɔda ne ho bi. Ewiase dan na ɔda ne ho.
Nti no, yɛn mpanimfoɔ a realize nneɛma wɔ nyinaa a wɔgu so a wɔtu ho anamɔ a wɔgu so yɛ nneɛma nkakra nkakra nkakra so. Nti nneɛma no bi wɔ as as at when a yɛbɛnya mmoa a yɛbɛtumi akɔ so advance in that regard no, yɛgu so a yɛtu ho anamɔ. Nti ɛm sɛ ɔfrɛfoɔ a ɔdi kan no kan sɛ nka ɛbɛyɛ yie a yɛn nso. Yɛwɔ TV station bi a yebetumi de akyerɛ nneɛma a yɛyɛ a. Nokwasɛm ni, wohu sɛ mekaa biribi sɛ wiase dane wo ho no, na nso dane wo ho kakra. Enti mmere kakra ni ɛ, yɛn mpanimfoɔ a wɔhwɛ yɛn so sɛ Odwumdi Adwumayɛkuo no de initiative bi baeɛ a na yɛrebɛyɛ Fire Service TV. Enti me ne wo kasa yi deɛ, yɛwɔ Fire Service TV wɔ hɔ. ɛno koraa no mmara no ma wɔn kwan mmara a ɛwɔ ghana ha ma kwan nanso
ɛno deɛ ɛkyire yɛbɛka ho asɛm yɛbɛhyɛ ase akasa atia yɛbɛka ho asɛm na wohu sɛ yɛ education a yɛyɛ a ɛno no the act of parliament act 537 ma yɛ kwan sɛ mm -hmm. yɛntumi nyɛ nneɛma ahorow public education no ka ho mm-hmm. nti the the main goal of the fire service tv no yɛ to educate the public ahaa ɛno nti na yɛyɛɛ biribi a ɛte sa sɛ wɔ ho nti yɛwɔ fire service TV wɔ hɔ a ebia emu bi bɛtumi askane yɛn TV no biom asan ahwɛ sɛ yɛbɛtumi anya saa channel no a ahaa na yɛ yɛwɔ ɛɛ. Fire safety tips ahorow bebree a wɔtaa kyɛ wɔ hɔnom a mubetumi anya so mfaso. Afei nea ɛtɔ so mmienu, ɛm sɛ yɛ adwuma no ho, sɛ yɛbɛbɔ mmɔden ate ase yie a, yɛn adwuma no fa kɛseɛ gyina operations, operational work. Operational work ne wɔn a wɔtu anammɔn kɔ ɛkɔyɛ ɛɛ edum gyaa ma wɔn kɔ effective rescue ne mhm. nnwuma ahorow a aka no ha na adwuma no ayɛ asat wɔn nti sɛ yɛwɔ station a anɔpa biara woba na wɔyɛ biribiara a ɛsɛ yɛfrɛ no kyɛkɛ yɛkyɛkɛ biara akadeɛ ahorow a ɛwɔ hɔ sɛ biribiara wɔ hɔ a ɛnyɛ sɛ ɛyɛ adwuma bi a wobaeɛ a na waba bɛtena ase Yɛwɔ akadeɛ ahoroɔ bebree. Yɛyɛ check-ins. Ewie a yɛ handing over. Wohu sɛ ebinom aba shift. Wɔn wie a wɔbɛ hande over ama wei na wei mo nso atake over. Nti yɛayɛ ne nyinaa awie no, sɛ yɛwɔ hɔ a, yɛ prepare yɛn ho, yɛn adwene for the next emergency. Menim sɛ wo ne me bɛyɛ adwene sɛ adwuma no mpɛn pii no ɛnna fam. Obi bɛka sɛ gya gya yɛnni gya ketewa wɔ hɔ. Ketewa yɛ gya. Na nketewa nka ɔno adu mu.
Ɛtɔ da bi a adwuma no wobɛhwɛ no nneɛma a wobɛakɔ experience no yɛ a na ɛnyɛ easy. Bi wɔ hɔ so a wotumi gyina wo nan so kyɛ for so many hours. Nti wɔ yɛn nhyehyɛe mu no berɛ a waba no ɛsɛ sɛ wotumi relaxe adwene no. wo relaxe body oh yɛtumi kɔ gu a nine hours na wogyina wo nan so sɛ wɔ aha nti no sɛ wokɔ even the advanced countries aburokyire kora mpo no a wɔn fire stations no wɔn wɔ nneɛma ahorow ahorow ahorow ahorow wɔ hɔ nom a wɔn yɛ de relax personnel no because any moment biara no wobɛtumi akɔ for emergency ebinom ab abokɔ abɔkyɛ ebinom wɔ eh, gym wɔ hɔ Oh, okay. Gas station, ebi wɔ gym wɔ hɔ, ebi wɔ other entertainment wei wɔ hɔ a kyɛ sɛ relax adwene no, mm. relax adwene no na sɛ neɛ ɛni ɛnya yɛ ba a adwene no ayɛ relaxed wode fa ne sɛ waba adwene no pressure wɔ so deda na wasan akɔ ɛka mm. akɔ dumgya anaa wokɔ akɔ effect na asɛe no koraa ɛneɛ na asɛe koraa nti abokyɛ koraa baabi wɔ hɔ koraa wobɛkɔ ɔmfa asɛm wɔ pool swimming pool wɔ hɔ a wɔn hmm. relax wɔn ho just to prepare themselves nti wɔ yɛn fam ha no yɛba a nneɛma ahorow a ɛsɛ sɛ yɛyɛ up and down ɛsɛ yɛ nyinaa no yɛyɛ okay but if nkurɔfoɔ bi sɛ wobɛtena ase na wɔrelax adwene no wɔayɛ biribi a ɛbɛn ntetene nti ebi a wohu sɛ obi ɛwɔ eh, ntu ɛne game bi a ɛbi eh, ɛwɔ play a. Ɔyɛ nyinaa no n'adwen wɔ the next level. Adwuma no so yes.
Ɛnyɛ agye ɛkra no ara no. Na yɛde relaxe.
Na otu anamɔ no ɔkɔ.
Agya Frimpong ɛɛ ma me nyɛ wo mu. Ɛɛ mmerɛ no anya ayɛ mmerɛ. Ɛɛm yes na nyame adom a yɛnhwɛ maybe another time we need to sit more hours to be able to discuss this issue. Nyankopɔn nhyira wo paa sɛ wotumi nya adagyeɛ na wobaeɛ ɛyɛ. Ɛɛ, Agya Frimpong, wokɔpue mu wɔ Medina Fire Command a, ɔno ɛba no PR sɛ yɛnkasa mfa ma adwumakuo no a, ɔno na akyɛ sɛ wɔda wɔn ano.